Herzlich willkommen zurück bei einer Episode von Comedy Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Gilles am Mam Pitz all der Remenke. Gute Moien. Äh, Metal Podcast ist schön. Moien genau. Pitz.
ja mir geht gut wonner wonnerbar wonnerbar das weekend freiden ofen zumindest lo als weekend dat ja ja also war mal leid von dem vom dach von der woch äh, ja an man könnt all wo rum da das das hat das der pest da das ja. da das e mast de geht doch net fort also en en ab hun ich kann festklameren Hm. Méindes ass e schéint Gefill.
Ja.
An op engem Weekend gënn och vill Musik geläscht. Mee am sech ëmmer ëmmer Musik. Ja. Absolut absolut ëmmer um, méi. Ween hat dat geduet do wéint, dat si mir haut erëm hei. Asou haut iwwer mir gift haut en Kachsendung machen. Ech ha mir Welt iwwer fresche schwätzen.
Iwer iwwer Halluzinogen freschen. Mm.
Frecksch, du has der, du has mer der eng Kéier esou schéin erkläert, wat e Frechdachs ass an äh, oder wéi deen ausgesäit. Das e schéint, e schéint Bild. Ja, ja. ja.
Ech, ech, bra ech brauch Hänn fir ze, ze weisen, dofir kann ech dat net am Podcast erklären. Et wär schwéier der Wierder ze faasse wéi e Fresch dacks ausgesäit, mee ech mengen déi wou wëssen, wéi hei Saache gemeet ginn, Déi wëssen, wéi en ausgesäit. Also déi ënnescht Halschent ass méi fräscheg an déi iewescht Halschent ass méi dachseg. Mhm.
Mécht Sënn, ne? Also ech mengen. Natierlech, wéi aneschters géif et kee Sënn maachen. Absolut.
Dat. Mee ech mengen, dat war genuch fir en ganz dommen Intro. Jo. An mir kommen haut zu eisem Thema. Mir fueren erëm weider mat Musiker, déi mer gären hunn. Hafen dat net lëschen. Dach, dach, dach, mee dat muss ëmmer erëm betount ginn, dass mer soss näischt maache wéi dat. Mee jo.
Leit hunn dat gär. Mä mir hunn dat scho gär.
Mir hunn jo och Saache maache wou mir dat gär hunn. Mä ja, mir muss jo och Saache maache wou mir gären hunn.
Mee bon, mir schwätzen haut iwwer Sänger, iwwer Vocalisten. Mm. Eis Favoriten. Mm. Do ginn et natierlech vill Varianten am Metal-Genre, ginn déi déi al Schanken, déi mer lo grad nach beschwat hunn, ginn Jonker, ginn déi déi vill Variatiounen hunn, déi déi harsh Vocals gutt kënnen, déi cleane Gesang gutt kënnen an an an an an. an.

net genug leefsten weißt du? Na, ja. das viel auswiel an dem ganzen Sänger Sängerinnen äh, pool an äh, du ginn natürlich ni definitiv nehmen wo muss genannt gehen an noch eben wie die Pitcher so zu all schanken oder oder äh, och der nei eng nei Generation vu Sängerin. Mee ja dat ass das nie einfach äh, sech op eng ja, op eng Stëmm ze wieso so das, das, das klingt so dumm weil du so das nicht immer einfach für mich zum Beispiel das nicht immer einfach sich beim Stimmen zu konzentrieren wann ich wann ich echt aber auch oft Melodie lausren mir wann dann die Stimmen die Soen ech mol vum vum éischte Moment un, wéi deng dräi éischt eben dat sinn da sou Kandidaten sou Woah! Dat do ass richteg gutt an dee kann dann och soen ech mol egal wat sangen, dass dat ass dann einfach gutt iergendwéi. Ja, ja, ja, ja. An dass och zemools am Metal, dass kann dat jo immens variéieren. Ech meng ech hu Sänger do gär, déi déi ee wonnerschéinen clean Gesang hunn, dee wierklech rausprägend ass ne, an dann hunn ech awer och Sängere gär, déi einfach ultraeroteschen dämonesch scheiß ze summen sangen oder blären an das das für mech genau se schein de eng an der Weise ja. Ja, ja, ja. wat jo Talent dat schmengen äh, net absolut mega Talent zu ja. also äh, ja ja ich meng er wird geht auch ganz oft am Package vun der Musik irgendwei äh, lo de Bands definitiv de Bands zu mehr haut he nennen Kéint ech mir elo net mat engem anere Sänger oder Sängerin virstellen. Dat ass irgendwie net, ja. dat geet net. Dat ass, dat ass so fest gebrannt. Et wär wahrscheinlich méiglech, mir an engem aner an enger Parallelwelt, mä dat, dat passt einfach. Ne? Genau, genau.
Ja. Gut, ma dann äh, fängt un, wéi hun op denger Nummer 5? Ah, wen hunn ech op menger 5? Ech hunn op menger 5 äh, e Sänger vun enger franséischer Band, wou keen dobausse wonnert, äh, wann ech Alcest erwähnen, datt ech iwwer Alcest schwärmen. An ech schwärmen dann och gären iwwer de Neige, well de Neige eben keng, oder ech weess säin richtegen Numm weess ech elo guer net auswenneg, mee et ass net Neige, dat ass dat eenzeg wat ech weess. An äh, wat beim, wat bei, wat ech bei him,

Zwee wou grondverschidde sinn, mee zwee wou ech mat deene selwechten ja, Gefiller an Emotioune lauschteren. Entweder et wär den Neige gewiescht oder et wär de Colin gewiescht vun Amen Ra, wou ech och en absolut riesen mm. gigantastesche Fan sinn. Mee ech mm. lauschteren Amen Ra oder net esou laang an ech ginn einfach do vum Gefill hier esou wann ech un Alsace denken, da sinn ech nach ëmmer méi verzaubert wéi bei Amen Ra, wou ech méi do muss ech wirklich Loscht drop hunn dat ze lauschteren, well dat wierklech dat dat zitt dech an de Buedem gell. Mhm, mhm.
Ja. Gutt. Jo an ass mat voll jo näisch näisch ass en och en interessanten Dude sou. Ja ja ja dat dat vill. Dat ass de Man deen alles iwwer Shoegaze weess. Dee weess méi iwwer Shoegaze wéi ech an dat wëll eppes heeschen. en Shoegaze Enzyklopädie. Ja ja ja ja dat anscheinend also ech hunn dat elo schonn e puermol gelies an héieren an Bon, wann, wanns de an iergendwelchen sou Band-Interviews oder sou schwätzt iwwer soss keng Band wéi der Slowdive, dat ass sou top, top äh, Trio Infernale, Slowdive, Okay. äh, Bullet, äh, net Bullet, äh, My Bloody Valentine an nach eng aner. Ech schwätzt Ah, ja, iwwer ja. dat. Okay. Mega, souvill zum Mäsch. Da so mir mal, wat hues du dann? Ech hunn op Platz 5 den Andreas Hedlund, dee vläicht besser bekannt ass als de Winter Sorg. De Mister Wee äh, vun vun Ex-Ex-Bock Nagar an och vun sengem Solo-Projet, deen eben Winter Sorg heescht, gell? Ja. E Mann och mat engem wonnerschéinen Gesangsorgan. Ech hunn de Gesang immens gär, super, super cleane Gesang. Äh, och seng seng Harsh Vocals, natierlech klassesch Black Metal, awer

Ja ech fannen de Mythoshock ass e bësse méi e bréit e bësse méi Harmonie dran so fannen ech. Ja. Ja, en ass en ass en absolut top Sänger. Ech war richtig enttäuscht, wie ich deemools gelies hunn, dass hien net méi bei Borknacker dabei ass. Ja, ja. An, ähm, mais bon, en huet jo nach ëmmer säin Wintersorg-Projet, wou jo och awer nach all souvill Joer eppes kënnt an dass ëmmer ëm dass ëmmer ëm cool wat hien

Ja Orgel ja. elektrisch Orgel ah, also geil Instrument am Beine. Borgner Game engen ich mis den och definitiv en Ker eng am Cover triwer man ich mein, dat muss man lo einfach haut mm, ja, ja, ja. verdingt.
Ja, gut na so viele Band iw dat man können machen. ja. Me ja me ja ich bin recht. Hm.
Ja dann ähm, fuhr nicht dann wei der. Äh? Yes. Platz 4 bei mir maan ech emol ausnahmsweis hei en absolute Faux-pas. Ech nennen zwee Leit, well ech mer soen, déi zwee funktionéieren am Duo besser wéi separat. An eben och well déi Band ëmmer als zwee Käpp äh, Sänger funktionéiert huet. Dat ass eng Kéier d'Cristina Scabbia an eng Kéier den Andrea Ferro vu Lacuna Coil. Eng vun deenen éischten iwwerhaapt Metal-Bands, wou ech

Jo, ginn ech der Recht. Also wa ech war ech si souwisou och groussen äh, Fan vum Christina Scabbia sengem Gesang gewiescht ëmmer. Mhm. Äh, vum Andrea, ja, ech hunn hien éierlech gesot ëmmer so das das dat ass falsch so, wann ech gesot ech hunn hien net so wouer geholl. Ech hunn hien bësselche manner wouer geholl wéi d'Christina, well hat méi rausstécht am grosse ganzen an der ja, Band ich mein, hat awer och so Vorzeigebild egal wéi vun der Band och ja, zwee sinn, ja. Ah, meeschtens ja. wann wann eng Fra enger das das ja. de Fall wat dat ja. dazu méi beim Christina mecht dat dann awer och sënn an do ginn ech dat dann noch recht ich mein, ja. Christina huet ebe méi äh, méi Facetten a senger Stëmm wie den Andrea. Du kënnt du kees du nach aner Duo nennen äh, och van déi Duo fllo aktuell nimi do sinn méi Do war jo och Duo songele moll Taria Turunen ma Marco Etala vun Nightwich. Dat war top. Also déi Zäit, wou déi zwee zesummen an der Band waren, war top. An no war et eben de Marco Etala mam Flor Jansen. Dat war a mengen Aen nach besser. Lo ass hien natierlech net méi do, wat schued ass. Mee dat waren, dat waren esou, jo, esou Duetter an der Metal-Welt, wou, denken ech, awer musse genannt ginn oder zumindest gelauschtert ginn, well do passéiert awer méi.

si ze nennen, wéi mer iwwert déi Lëscht geschwat hunn an esou. Si hunn eppes gemeet, wat ech nach bei kenger wierklecher Band elo wouer geholl hunn, déi ech suivéieren. Si hunn den Album Koma Lies hu se net nëmmen nei opgeholl, mee nei opgeholl a rewritten mat der aktueller Band. Heescht et an ech hu gesot, oh, ok, dat kléngt bestëmmt besser produzéiert an esou. An et huet guer näischt guer näischt mat dem éischte Koma leis ze dinn. Mee Seriö? dat ass awer nee nee nee dat huet also du erkenns definitiv en Element dat an rëm mee dass dass en Hommage am Fong en modernen Hommage un dat wat Koma leis hiren éischten an net hiren éischten Album wat war schmeng de féierten oder sou Mä dat war hire groussen Duerchbroch an dat ass total gelongen, gell? An ech menge lo sinn se, wéi s du sees, alt erëm am Studio fir, jo, fir weiderzeman. An ech si wierklech gespaant, ech hunn se och scho live gesinn an dat wär och eng Band, wou ech mech definitiv nach eng Kéier géing deplacéieren, well déi wësse Stëmmung ze man, dat muss ech, dat muss ech hinne loosse, gell? Also. Jo, ech hunn se nach net live gesinn, mä dat géif ech mer awer och gär undoen, muss ech soen. Jo, jo, jo, rich cool.
A vläit, a vläit Italiens gréissten Export an a Saache Metal.

Für den een oder den anderen de Bause bestëmmt ah, sicher äh, schon den äh, de Kio vun der japanesche Band Kiren Guei äh, ich mein, yep. ich wëssen dat ech große Fan vun der Band sinn äh, du weset ich mein, du bas selber ja, ja. bisschen an, ja, äh, absolute Fan gell? kann ich auch verstoen dass du se geholl hues gell
Hien also wie hier sengt soviel Vill kënnen net esou sangen. Nee, muss ich soen. Das war.
Äh, fängt man bei sing cleane Gesang un, den äh, kann sech so harmonisch schein sinn, äh, awer och so verzerrt ähm, abstrakt gemëscht mm. so. Mm.
Ja ich wees wat du mengs, aber auch just weil ich wees wat Gray ass. Ja, ja, das schwer zu erklären, das schwer zu erklären, aber. Ich, muss en lauschteren ja dann ja. seng seng harsch vogels diesen ober de top vun wënsch brutalen dave growls iwwer iwwer krass heich high pitch äh, ja.
schwegs die äh, sind diesen tein dabei dir kann keen errechen mengglisch an nee. wow, gesang ne wat wat wat wat ech bei bei him mir bewonneren dat das hin net eng extrem hier kann eng extrem dave am männlech stemmungen ne an ja am zweeten otemzuch könnten op engen hell ja so so ich will so eng weib bestimmen me das total den opposite das ihr könnt super heisch, ja. ja ja ja an das orlo net lo eng eng klasse schon vor gesang wie du sest gell das, das, nee, das, das, das, das klasse sicher ke klassische sänger das abstrakt experimentell ja. war so wie band ja, ja. davon och as mega avant avantgardistisch kann ich mal so och äh, du Alt erëm e Beispill, ech ka mer déi Band net ouni, ouni, also äh, mat engem anere Sänger, dat, dat, dat Nee, dat géif niemols funktionéieren. nee.
Nee, dat wär eriwwer, nee. ja.
Da Also gëtt- da ech gëtt hun kein Band Sinn. gär esou Ja.
als, als Musiker, méi uni hien, dat wär, nee, dat wär nemmi dat Ja, selwecht. dat wär definitiv net dat selwecht, ja. Ja, ma ech hun Band ëmmer vergär, also sinn mech selten enttäuscht mat, äh, mat neien Album-Releases, gell. Et war, et war ëmmer ëmmer ëmmer so geil ëmmer ëmmer um Eier ah, fan sech ëmmer ëmmer meng kleng Art der Weise bësselchen neise ja. ja absolut verdekt muss schon hm. sehr gut sehr schön äh, ja da gin ech och op op äh, bronzemedail och ich mengen dat wonnert wahrscheinlich die mansten äh, Neobliviscaris zweete Sänger, also wat heescht zweete Sänger, de Clean Sänger, de Man mat der Gei, den Tim Charles ass a mengen Aen net nëmmen e saugudde Museker, mä och en, also e saugudde Violonist a Museker, mä e verdammt gudde Sänger. E verdammt gudde Sänger, wou dech weess op deenen empfindleche Punkten ze treffe mat sengen, Deelweis trauregen trauregen Passagen an dass das en absoluten geschmackvolle Sänger den och all drëm an du kenst si am vung och an den lo wann ech run denken so staat och schwol grad zo du kenst jo als du erzwellen ja dat ass definitiv du hast dat gewosst hat ech hat och gemacht ja
ech äh, ja lo muss se ech mengen ech mal lo intern also einfach okay voilà, voilà. ass geil

Ech denke lo direkt un dat Lied muss ech soen vun hirem neien Album haaptsächlech wat mech ëmmer ëm so oh, dee Passage zerstéiert mech, dat ass ee Kuss wo, wo den mhm. mega mhm. luesen Deel kënnt an, an, an den, wann du den Text kucks a wann du, du héiers wat hien wéi hien dat rëm gëtt ja, Ah, dat ass dat da geet mir Ja, geet ëmmer schwätzen falsch.
grad driwwer ech kréien hinger Haut gell Äh, ich, ich wees genau wat der Passage ze mengs ja, ich wees dass du genau dat de geet bei meinst. mir och an der Haut. Ja an dann an dann Digga an jo d'Lidd am Fong ab do bis ech soll mal bis dohin ass d'Lidd bass du so bëssen so net verluer mee dat passéiert net allze vill an da passéiert genau dat wat muss passéiere wanns de Neo Oblivious Skyris kenns dann da paken se dech un mat der Hand an dann huelen se dech mat op eng ganz äh, Schmerzvoll Découverte an dann da bass du einfach mhm. da bass du lost mit da so schéin ja. wunderschön das ja, wunderschön.
Ja. Hm. Äh, sie zwee dat ass ja eng eng gut Kombo ähm, ja. ja ja die muss die muss einfach heieren hunn voilà. sowieso méi wie méi wie neo bliwis ka hull dege kënne man net man
hm. Mün schon genug gemacht ja, muss méi gemacht gin ja Da komm, ah, gut. gëff mer es.
Naja, Platz 3 hunn ech den, äh, den Herr Travis Ryan von Die. Cattle Decapitation. Den do. Ja, en Sänger, mir mir vill iwwer Sänger mat engem schéine cleane Gesang. Travis sengt mhm. net unbedingt clean,

Gesang genannt bei him gell an ech kenne keen anere Sänger deen dat op déi Aart a Weis mécht wéi hien gell. Jo ech weess, ech menge ech weess wat s de mengs, jo et ass do een, ah wéi heescht dat Lidd scho méi. A mécht mëttlerweil mécht en dann an all Lidd gell, also säit säit dem Album Monolith of Inhumanity huet en sech esou mat deem Gesang ugewinnt an déi alleréischt Kéier wou ech et héieren, ech krut ech, fuck ass dat gell an lo. wëll ech et ni méi vermëssen a kengem Lidd gell. Dat ass esou cool, Et ass esou eng geil Aart a Weis äh, weirden, cleane Gesang an an eng extrem Musekform eranzebréngen. Ah, keine Ahnung, ech, ech lieben den Dude einfach, gell. Den ass, den ass, ja, dat ass Ich mein, ich für mein, mech mat Top Tier vun Extreme Metal so. ja, ich, ich mein, hien ass och den, also bon, äh, ech sinn definitiv elo kee gréissten Cattle Decapitation äh, Listener, mee Et ass dat, wat si, mengen ech, awer och ausmécht, well musikalesch gesinn, jo, dat ass verdammt schnell, dat ass verdammt mëll, dat ass Deathcore héich zwee, mee d'Stëmm ass effektiv aneschters wéi anerer, zum Beispill aus dem Milieu. Do kann ech der nëmmen Recht ginn an jo, do schléissen ech mech un. Deen ass gutt esou, wou en ass, an däerf och net méi aneschters da sinn. No ass gutt faul mm. gutt faule Gesang an genau dat brauch ech Fenster. Ja an äh, ja dann äh, ginn ech och äh, nach Jo op meng Silber medailech gesi grad ass ech Plaze vertosche, wellch mir nach verdun iwwer geschwaden well se Mäert. Wie ass sinn op zwee? Nee, dat ass effektiv ëmgedréint. Du steen och grous eng eng zwee fir Drun. Äh, du fir excuse me, mäi Frënd ne? Op der Silvermedail steet bei mir och keen, keng Sau wäert et wonneren, deen dee weess wat ech lauschteren, den Evan Anderson Barry vu Wilderun, oder Wilderun alt erëm, wou ech nach ëmmer net weess wéi s du et da elo sees, laang Diskussioun mam mam mam Daniel vun de Metal Inspector, mee bon dat ass soit disant net esou wichteg hei, mee wisou hien, hu si jo awer eng zimmlech jonk Band an eng zimmlech jo och onbekannte Band. definitiv vläit déi onbekanntesten op menger Lëscht. Ähm, ech sinn groussen Opeth-Fan ëmmer gewiescht, sou wéi s du dat och weess an och bass. An ech sinn der Meenung, datt den äh, leider ass den Michael Eckefeld jo nemmi lo an deem An där Mixtur vun deem mega schéine Cleanen an deem ultra brachialen Nëmme sou bewannt dran, an dat wäert wahrscheinlech och net méi passéieren, wat och ok ass. An duerfir sinn ech grad sou frou, dass dann ee wéi den den Evan Anderson Barry dann sou eng ähnlech Approche bei Walderon mécht, an dat ass och genau dat, mengen ech, wat bei der Band esou riwwer kënnt, dass bei praktesch bei all Review oder ja all, all, all äh, Mentioning vun der Band ass fällt immer dat Wuert, dat ass fir déi Fans, wo déi al Opeth gär hunn. Dat ass mhm. och am Fong sou, wéi ech se fonnt hunn, wees du. Ja, ja, ja.

Erënnert et en un den Ackerfeld seng sein Gesang ne? An e mécht op eng eng erfrëschend Aart a Weis um Ball Fall op enger modern erfrëschend Aart a Weis probéiert net rëmzeginn an äh, fand ech ziemlech gut. Mhm. Fand ech trotzdem ziemlech gut. Tipptopp.
Majo, dann
Dann, jo, ech hunn op Plaz zwee eng, eng al Schank. Eng richteg al Schank. Mir hunn zwar dariwwer geschwat gehat, datt mer déi vläicht géifen rausloossen an eis Persou-, mee bon, ech, ech kann keng Top 5 Metal-Sänger-Lëscht maachen ouni hien. Dat ass, dat kann ech net, dat ass einfach onwierdeg an dofir hunn ech op Plaz zwee de God of Metal, de Rob Halford. Jo, ech Wéi gesot, ech kann der net Onrecht ginn. Ech hunn en hei stoen a menger e must, e must listen. Mä wat dee, wat dee, wat deen deemools gemeet huet mat deenen éischte Saachen an och dee séngt haut nach, gell, dass, dass, jo, dass de God of Metal, gell. Ja, an ass nach ëmmer gutt. En ass nach ëmmer esou gutt wéi deemools, gell. E kënnt nach ëmmer esou héich mat senger Stëmm, gell. An et ass einfach net langweileg deem Mann nozelauschteren, gell. Ech fannen.
Also vun den ale Schanken vun äh, ja, hien äh, Dio voilà. an äh, Bruce Dickinson ass hien fir mech definitiv Nummer 1 ja, absolut. Do, do, ich mein, do si mar eens dat ënnerschreiwen joch direkt. Dat wär och bei mir also ech sinn och mat Priest äh, méi wie grouss kinn gell. Mm. war, war fir d'éischt Priest an dunn ass de ganze recht kom. Äh, An, okay, du sees lo Bruce Dickinson, ich verstinn, ich verstinn Leit, déi wirklich groß Bruce Dickinson Fans sinn, ja. Mengen an ass lo net unbedingt de beste Sänger vun der vun dem Ja, Trupp vun ja. deemools, ne? Dass de Der Package Meinung Iron sinn ech Maiden so och, top ja. ass. Das dat, ja. Nee, Das mee dat. hien, den, de Rob Halford kann och, äh, ech soen emol, dee brauch seng Band net, dee kéint och mat anere Musik maachen, dat wär

die ganz Lieder Kultur äh, an de Metal brusch gehabt kann ich quasi so ja. och natürlich durch den Pers durch sein, durch sein persönlich Leben wat zu der Zeitpunkt nach net unbekannt so, war ja. Äh, ja also definitiv an, an auch war schwer für eben fir, fir dat no vir ze bringen ja. an dann mm -hmm, mat dem Lider huet dann immer schiessen dat huet dat huet Judas Priest immer zu dem ja zu dem Big stimmen okay Slayer war fies Metallica war zum Deel ah, Metallica war net fies Metallica war einfach gut me Priest war immer so dat wo viel Lei an einfach gesucht oh, nee dat das mal dat das mal definitiv ze krass woch man dann so hä Wéi? Wéi ass dat ze krass? Et sinn aner Saache wou vill méi krass sinn, mee dat ass dee ganzen Image an dat hunn se sou gutt gemeet. Ja, ma ja, eben, ich verstehe ja. doch net. Ja. Ja, war also eure perséinlech Meinung fir mech ass Priest o so iwwer iwwer ewe Maiden awer nach mir das einfach ja, perséinlech oh, Meinung so. do, dat ëlle schreiwen an direkt ja, ich, Vote ich wees dat schreist du dat, dat, das, ja dat sinn ich mal secher dat ja. du dabei bist ja, ja. ja.
sie sinn so okay.
déi, äh, déi vergiessen Ah, ech wëll net soen déi vergiessen, mee se ginn, se ginn gäre vergiess. Leider ja, Ja.
dat stëmmt. Leider Nieft, ja. äh, nieft der ganzer, wat jo normal ass, tut jo näicht mat Trash Metal, ze si war laang fir du schon do. Ich Am mein, Mann, jiddereen ja.
nennt ëmmer gäre Black Sabbath oder so, wat och richtig ass, oder Ozzy oder Dio, an irgendwie hunn ech awer d'Gefill, dass Priest oft vergiess gëtt.
Mm. Hm. Mehr.
That's true.
Dafür ass ihr hei op der Lëscht dann drop. Mm -hmm. Eben.
Wo ihr verdenkt. Ja.
Maja, dann. Gut. Ma, dat heescht du lo, äh, du kënns bei eent, oder wéi? Ech, ja, ech, ech verdeele meng gëlle Medail.
Und du glatze Ma, du. de Mann ouni Hoer, de Mann mat dem wahrscheinlich bizarste Look iwwerhaapt. duerch seng ganz Karriär gezunn, keen aneren ewéi the man himself, den Devin Townsend muss bei mir op 1 stoen. Punkt. Dat ass einfach esou. Dee Mann ass net normal. Wéi hien gesäit et zwar aus, wéi wann en einfach géing an de Park gaangen d'Hut Chipsen iesse goen, mee fir anerer ass et esou, wéi mëss du dat, gell? Wéi kanns du esou Téin halen, An esou, wéi kanns du esou héich kommen an dann nach méi héich kommen, ouni der all d'Stëmmbänner ze räisse, gell? Dat ass mir dat hin. Ja dass dat hin wëcht eng eng ganz besonnech an der Weis fir ze sang an déi huech äh. mo denken Jack wie mësst dat eng Stëmmbänner net freck gel dat ja. impressionant gell. Ech hat ech hat den Dings gesinn an ech kucke den och muss ich son Also dat ass nach ëmmer e Sujet wou mech interesséiert. Et ginn Exposéen, et gi Youtube Videos wou se am Detail dem Devin Townsend seng Stëmm auserneen huelen fir erauszefannen yeah. wat den dann do genau mëscht an do soll ech mal so okay wann, wann dee Mann mat mat äh, schiessen fir an Lose wäert ähm, awer 50 sinn ähm, nur der net wäit vun derlä go bëssen driwer
Den huet och schon all Genre vu Musik Gemeet a mécht et nach ëmmer. An den, den, den Devin ass esou wéi eng, weess esou wéi eng Kindersurprise. Du weess net, wat dran ass, gell? Wann s, äh, wann deen en Album mécht, gell? Dat kann. Ja. Den, kann alles sinn. Den heaviest Shit sinn, wou s de héieren hues. Dat kann dee, dee luscheste Schäiss sinn, wou s de wäers haassen an herno wäers et awer déck gär hunn, well s, well s dann awer esou. Jo, hien däerf dat man, dat ass ok. Dat do wat hie mécht ass awer nach ëmmer déck gäil produzéiert. An ech ginn net schlau aus em, mee ëmsou méi interesséieren ech mech wat e mécht. An dat dat dat dat ech weess net, dat dat ass de man. Dat ass einfach mengen ech ee vun deene beschte Sängeren aus dem aus dem 20 Joerhonnert. Grosse Statement. Ginn ech de Recht.
Méi ja. Nee, ich, ich ginn de Recht. Ich sinn och net den allergréissten Devon Lauschterer. Ech fannen hie mega cool. Äh, ich hunn verschidden Album vun him gelauschtert. Verschiddener gefallen mer besser wie aner, aber das ist normal. Ich mein, dir bestimmt och ne. Yeah, yeah. Äh, ich hat net ëmmer Loscht mech an alles ranzeschaffen, awer ja hien als siewet egal als Gitarrist oder als Sänger hin ass ja, den Nummer vu sech gel definitiv ja. gel also, ja. ja. viel die hin Wasser net kennen riechen weil da nee. Nee, aber, mm -mm. An, wie, wie hier das ja auch dat wat mir am mechten so äh, verwonnert as hin iwwerspielt dat alles me iwwerspielte net dann noch je get alles so ihr ja, für michch als Datum wis das net ustrengend dass wir hin ja, das einfach ja. ze komponieren weil du wirklich an ähm, Duerch seng ganz Karriär geet, an dee Mann huet jo schonn, an ech weess net wivill Bands, ob et elo 10 verschidden Devin Townsend Bands sinn oder vum Steve Vai oder Steve Vai erkannt gëtt, an da mat him een Album mécht, wou an, an der ganzer Welt déck schlecht war, an dann an Japan Goldstatus gewonnen huet, wou soss si what the hell ja, wees du, so, an, an, an, a vun all Plattefirma krut de gesot, oh, dat ass schlecht wat du de mëss, dat ass net gutt gell. Well dat ass och sou een, dee war wahrscheinlech ok, en huet elo Succès einfach an nach nach net genug Succès a mengen Aen, mä mm. en ass en ass wa wann du un Proc denks, denken ech ja un Dream Theater, ob es selächt oder net, méi dann denken ech och direkt un hien, well een ass ja, en ass net erauszudenken vun Proc Vu Prog Metal, vu Prog Rock, Prog, vun, vun alles. Ambient. Mhm. De Mann kann alles upaken an et klingt ëmmer wéi hien an et ass ëmmer och seng seng Vue. Ass et gut, hues et gär, dat kannst du nie soen. Mä et bleift sech selwer treu an dat, an dat bewonneren ech einfach bei dem Mann. Gell? an so, so gut wie en och ass en hëlt sech selwer ni ze vill serieux Nee. Da fand ich also ganz große Pluspunkte nee, nur die Menschen viel Charisma post all zwei Deeg eng Foto op Instagram vun dann einfach so eng eng Auer fotograféiert oder wun am Scheiß an se Boxrufen der mcht eng Foto so dat, du derfst dat man In der ja, definitiv
ah, gut, gut, ja.
gut. Sin ich dabei also äh, schreiben ich auch mal bien
voilà dann äh, mein Goldmedail ähm,

an an e kann ech mat engem clean gesang quasi an eng an eng schein depressioun rasangen ja. so.
oder den egen depression so. besser machen oder dat ja oder dat oder vielleicht sogar dann kann hm. an den an se ha schogels die können dech an an an an alpram mat ran zeien aber ja Et ass och schein do ze sinn muss ich so an dem altraum sinn ech ger wann wann hi mal ginn huet ke gu problem ja äh, ja Michael Ackerfeld dat seet. Dat war dat war ech mengen wie mir eis äh, déi Lëscht do iwwerlöt hunn ech schwosst schwosst et einfach dass du e Wäert drop sinn mindestens op Platz zwee wann net op eent hues du mech enttäuscht nee absolut net an ech mein ass och mat de Grund wieso ech lo net äh, net wollt op meng Lëscht maachen Jo ech mat denken ja. An defir hunn ech mat dann och e bësse méi Meier gelooss fir och aner Sängeren eben ze nennen, méi den Ackerfeld ass ass och en en äh, e Phänomen vu Musiker. Mm. Seet Dir ëmmer I'm de Eros Ramazzotti of Metal an da muss ech futti lachen.
E seet villes heiansdo. du. Ja, ja, ja, ja. an dat En hält sech och dat eescht, da bëscht noch Nee. sympathesch se. Déi ganz Band iwwerhaapt gell. Och wann Ja, do ja, ja.
leider vill Wiessel och lo des Lächt nach war Ja.
Äh, sinn gespannt wat ze fir d nächst machen. Bei hinnen ass doch mëttlerweil en op also das net genau kloer wou d' Ope frees si geet. Mir wësse wat an der Ope vergangen et do war an dat huet mhm. definitiv eng Pla an enger Hall of Fame verdekt am engen Hand. Mhm. Ob et lo den die eweg Diskussion Blackwater Park oder still live. Mee sougu. Ähm, Oh, wéi heescht et? Uh, Ghost, uh, Ghost Reveries. Dass das alles. Dass alles ëm, ëmso méi opef an dass alles ëmso méi hien an das. Ja. Absolut verdéngt Platz 1. Voilà, denken ech och. Ja.
Ja, an dann Gut. sinn wir schon bal duerch, mee mir hunn nach e puer Honorable Mentions eventuell, wo wo ee vläicht och nach kann so e bësse Smalltalken. An äh, Ma ja, wen hast, wen hues du dann do nach? Ech hunn also wéi ech un Honorable Mentions geduet hunn an och un Bands, wou ech an der Zäit wierklech verdammt vill gelauschtert hunn, An elo e bëssen, ech well net soen Interesse verluer, mee déi Persoun ass och net méi do. Ass den Geoff Tate vu Queensryche mm, ass ja, ja.
och en Gott vu Sänger gell. An ass och ëmmer gären an den best Vocalists of all time op et lo Rock oder ja. Metal ass ëmmer ëmmer an Top 10. Ja.
Voilà.
An äh, du se genannt den Ronnie James Dio Rest in Peace nach ëmmer gell. Ja.
Top, top äh, Mann wo och äh, Devil Horns erabrut huet, wou alles säi ganz Liewen dem dem Metal sakrifiéiert huet an mhm. Bomme Stëmm klenge Mann awer bonne Bomme Stëmm an eng aner Persoun, wou fläit och lo verstëch werdet och definitiv vonnneren mé eng Stëmm och wie keng aner d'Euro Pech Queen of Metal. Ja. Als, ja, dat ja. musste och heieren hunn fir et ze verstoen, well dat klingt haut nach so wie viru 40 Joer an dat verstinn ich ja. net wirklich gell. Scheines raues Krass, awer an ja, denger ja, Stëmm so. so. Richtig so hat klingt fir mech wann ech un hat denken, da muss ich un de Lemmy denken. Bëssen. Äh, e bëssen ja Musik as e bëssen aneschtes, awer ja ja ich verste was du meinst. Ja, das, das, das, das, ja, Doro an Warlock an Power Metal, Heavy Metal. Awer éischter ëmmer méi power-orientéiert an an dann muss ech leider ëmmer un den Hemmi denken. D'Imagery ass total bizarr, mee jo, dat waren mol meng honorable mentions. Natierlech de Rob Halford stung och do, mee ech mengen du hues alles gesot wat een iwwert de Rob Halford ka soen a muss soen an jo.
Ech hunn nach den The Wendy Blythe vun Lamb of God. Absolut talentéiert ähm, wéi?
Wichtege Numm. Wichtege Numm, wichtege Numm, wichteg Band. Äh, gute Sänger. Äh, immens guten, immens gut Harsh Vocals. Mat, mat eng vun den Beschten am, am Business, gebe ich sogar soen. Ich habe immer gewünscht, dass hier irgendwann ein so ein bisschen mehr hart Band nach gäbe können, so irgendein ähnliches Nebenprojekt. Ich habe Lamb of God gern, ich fand seine Stimme gibt nach bei anders als mir extremes besser rapasse vielleicht so. ja das stimmt Lamb of God u sech also Musik ass okay ich will okay das, das nice ja, ja. Me, das net passt net bei wirklich bei seg Stimme das das de Konträr vun Dream Theater
ja ja okay ja, so, ja, ja, also, it, ja.
Äh, voilà. triggered ge sinn offended.
Äh, hun ech nach den, den Chino Moreno von Deftones. Yes, yes. Ja, och, äh, ja, ganz charismatische Sänger, den och eng super schein verdreemten, cleane Gesang huet, an eben och dech kann erschrecken mat sengen High-Pitched Screams, mm. gell, net. Ja. Ja. Fong schon seit seit seit mengem 13 14 Liewensjoer ee vun meng Lieblingssänger se konn ech quasi soen. Jo eng vun dingen absolute Lieblingsbands mengen ech awer Ja ieren Hell dat natierlech och definitiv eng vun den wéinegen aus der Zäit déi ech definitiv haut dach Ja. äh, oft lauschteren an se Hm. äh, vun der ass ass aus dem extreme Genre ze huelen ech nach den Phil Boseman vun äh, Whitechapel Ja. äh, och brutal einfach brutal den Typ das so krass den könnte so Dave geil onwahrscheinlich geil an och fir nach eng eng Madame ze nennen hun ech mhm. Tatjana Schmaluk ah, ja, dat vun Ginger äh, schon ech liebe se gesang

Wou Pisces drop ass, an dat huet dat huet déi Band jo am Fong an an d'Masse katapultéiert, gell? Awer wierklech, ja.
Gell? Ja. An äh, och seng hir, hir Live, äh, Live Studio Iwwerdroung, also Studio Version ass so ah ja, dat ass haut meng ech nach dee meescht reacteste Metal Video iwwerhaapt, wat mech net wonnert. Mindestens, ja.
An ja. ech, ech, ech muss haut nach ëmmer schmunzele wann ech ee kucken an se komme bei dee Passagen an ah ja, du hues gemengt dat kéint just du sangen, oh, du hues dech giert. Ja, ja.